خۆر نزیکترین ئەستێرە لێمانەوە. نزیکەی چوار پۆینت شەش بلیۆن ساڵ لەمەوبەر، لە بەشێکی بۆشاییدا ڕێژەیەکی زۆری ماددەکان، بەتایبەتی گازی هایدرۆجین و هیلیۆم کۆبووبوونەوە. بەهۆی هێزی کێش ئەو گردبوونەوەی گازەکان چڕ و چڕتر دەبوونەوە. ئەو بۆشاییەی کە ئەو چڕبوونەوەی تیادا ڕوو دەدات شوێن ئاسەواری تەقینەوەی ئەستێرەیەکی تر بووە. لێکۆڵینەوە لەسەر ئەو پارچە بەردانەی کە لەناو بۆشایی کۆمەڵە خۆری خۆماندا دەسوڕێنەوە و بە میترۆید ناسراون و هەندێکیان دەکەونە سەر زەوی، وا نیشانی دەدات کۆمەڵە خۆری خۆمان لە شوێن ئاسەواری تەقینەوەی ئەستێرەیەکی تردا دروست بووە. ڕێژەی ئەو گۆڕانکارییانەی بەسەر مادەکانی وەک ئاسن شەست کە تەنیا لەناو تەقینەوەی ئەستێرە گەورەکاندا دروست دەبن، دیسانەوە وا نیشانی دەدات کە خۆری خۆمان نزیک لە شوێنەواری تەقینەوەی ئەستێرەیەک یاخود چەند ئەستێرەیەکی تردا دروست بووە. بەهۆی چڕبوونەوەی گازەکانەوە، ناوەڕاستی ئەو چڕبوونەوەیە دادەڕمێت. ئەو داڕماندنەش ئەوەندە فشاری تر دروست دەکات، دەبێتە هۆی ئەوەی ناوکە ئەتۆمەکان ئەوەندە لە یەکتر نزیک ببنەوە، تا دەگاتە ئەو ئاستەی کە ناوکەی دوو ئەتۆمی هایدرۆجین یەک بگرن و وزەی ناوکەیی بەرهەم بێت، ئەم دیاردەیەش بە فیوشن ناسراوە. دوو شێوازی بەرەڵابوونی وزە لە ناوکەی ئەتۆمدا هەیە. کە دەبێت ئێمە ئاگادار بین سەبارەت بە تێگەشتنمان لەو وزەی کە لە خۆردا ئازاد دەبێت. ئەو دوو شێوازە وزەیەش کە وابەستەیە بە وزەی ناوکەیی ئەتۆمەوە، بە فیوشن و فیشن ناسراون. وزەی فیشن ئەو جۆرە وزەیەیە کە بە هۆی لەتکردنی ناوکەی ئەتۆمە ناسەقامگیرە سەنگینەکان بەرهەم دێت. لە زۆربەی وڵاتە پیشەسازییە بەتواناکاندا، شێوازی وزەی فیشن بەرهەم دێت لە ڕێگەی مادە سەنگینەکانی وەک یۆرانیۆمی دوو سەد و سی و پێنج بۆ بەرهەمێنانی کارەبا و بۆ مەبەستی سەربازی. بەڵام وزەی فیوشن بە پێچەوانەی فیشن وزە ئازاد دەکات، وزەی فیوشن لە ئەنجامی یەکبوونی دوو ناوکەی ئەتۆمی وەک هایدرۆجین یاخود هیلیۆم و ئەتۆمە سووکەکان وزە دروست دەبێت، بۆ بەدەستهێنانی وزەی فیشن ئەوەندە فشار پێویست نییە، بەڵام بۆ یەخستنی دوو ناوکەی ئەتۆمی پێویست بە فشارێکی یەکجار گەورە هەیە، هەر لەبەر ئەوەشە فیوشن لەناو خۆرەکاندا ڕوودەدات، چونکە فشارێکی زۆر هەیە لەناو خۆرەکاندا. داڕماندنی ئەو ڕێژە گازەی کە لەو بۆشاییەدا کۆ بووبۆوە، کە پاشان خۆری خۆمانی لێ دروست بوو، بووە هۆی ئازادکردنی وزەی فیوشن و خولانەوەی خێراتری ئەو گازانەی کە کۆ بووبوونەوە، ئەمەش دیاردەیەکی سروشتییە کە بە یاسای پاراستنی گۆشەی خولانەوە ناسراوە. زۆربەی بارستەی کۆمەڵەخۆری خۆمان لە ناوەندی ئەو خولانەوەیە گیر دەبێت، کە پاشان دەبێت بە خۆر. هەر لە ڕێگەی پێوەرکردنی خولانەوەی خۆر و ئەستێرەکانە کە دەتوانین تەمەنی خۆر و ئەستێرەکان دیاری بکەین. بە درێژایی کات خۆرەکان ماددە لەدەست دەدەن، ئەو لەدەستدانی ماددەیەش دەبێتە هۆکار بۆ خاوبوونەوەی خێرایی خولانەوەی خۆر، دیسانەوە ئەمەش لەبەر یاسای پاراستنی گۆشەی خولانەوە. لەو ڕێگەیەشەوە دەتوانرێت تەمەنی خۆر یاخود ئەستێرەکانی تر بزاندرێت. چواردەورەی ئەو بارستە پێکهاتووەی کە بەهۆی گردبوونەوە و داڕماندنی گازەکان دروست بووە، پان دەبێتەوە لەبەر خێرابوونی ئەو خولانەوەی کە دروست بووە. لە ناوەندی ئەو بارستەیەدا فشارێکی زۆر لەسەر ناوکی ئەتۆمەکان دروست دەبێت و ئەمەش وا دەکات کە زیاتر ناوکی ئەتۆمەکان لە یەکتر نزیک ببنەوە و کاری فیوشن ڕووبدات. بەهۆی ئەو وزەی کە بە کاری فیوشن بەڕەڵا دەبێت، گەرمییەکی زۆر دروست دەبێت و خۆر لەدایک دەبێت. بەشە پانبۆوەکەی چواردەوری گازە چڕبووەکەش هەسارەکان و تەنەکانی تری کۆمەڵە خۆری خۆمانی لێ دروست دەبێت. بارستە و ئاستی ئەو وزەی کە لە ڕێگەی فیوشنەوە بەڕەڵا دەبێت تەمەنی خۆرەکان دیاری دەکات. چەندە بارستەی خۆرەکان گەورەتر بێت، بە واتایەکی سادەتر چەندە خۆرەکان گەورەتر بن، ئەوەندەش تەمەنیان کورتتر دەبێت. بە چاو هەندێک لەو ئەستێرە گەورانەی کە تا ئێستا دۆزراونەتەوە، خۆری خۆمان ئەستێرەیەکی زۆر بچووکە. بەڵام ئەگەر ئێمە ڕێژەی گشتی ئەستێرەکان وەربگرین، ئەوا دەتوانین بڵێین کە خۆری خۆمان بارستێکی مامناوەندی هەیە و تەمەنێکی مامناوەندیشی ئەبێت. ئەمەش زیاتر لەبەر ئەوەیە کە زۆربەی زۆری ئەستێرەکان لە ئاست ئەندازەیەکی وەک خۆری خۆمان دەبن یاخود بچووکتر. ڕێژەی ئەستێرە زۆر گەورەکان زۆر کەمترن بە چاو ڕێژەی گشتی ئەستێرەکانەوە. بارستەی خۆر، ئەگەر بتەوێت بە ژمارە بینوسیت، ئەوە ژمارە دوو بنوسە و سی سفری بەدواوە دابنێ، ئەوەندە کیلۆگرامە. خۆر تەمەنێکی دە بلیۆن ساڵی هەیە و ئێستا تەمەنی نزیکەی چوار پۆینت شەش بلیۆن ساڵ دەبێت. هەڵبەتە کە دەڵێین تەمەنێکی دە بلیۆن ساڵی، زیاتر مەبەستمان لەوەیە کە دە بلیۆن ساڵ وەک خۆر دەژی دوای دە بلیۆن ساڵ خۆری خۆمان دەبێت بە تەنێکی بچوک کە بە ئەندازەی زەوی خۆمان دەبێت و بە وای دۆرف ناسراون بەڵام بۆ دەبێ خۆری خۆمان بچووک بێتەوە لە بەشی چوارەمی ئەم زنجیرەیەدا لەسەر خۆر نزیکترین ئەستێرە لێمانەوە وردەکاری زیاتر لەسەر ناوەرۆکی ئەم بابەتە بڵاو دەکەینەوە هیوادارم ئەم بابەتە سوودی هەبوو بێ بۆ هەموو لایەک بۆ بەردەوام بوونمان تکایە سەبسکرایبی چەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدۆکانیش بکەن کاتێکی خۆش.